Ka koro pesa pesa ema ne aonge go ema omiyo nadhi akawo loan. Iwinjo. Eh? To ka- a- k- madwa duoko ne gi not ayudo kanye. Gisemanya ndalo ariyo. Sa onge wach. Onyolo. Andika no jog. Ah, Apenji. kurutu.

ishirini na kumi tokane kata kirespom bwana we pimo wiya bwana ang'a maduong' bwana amer kosa do- donge in mane wan kodi kama ma, ipenja mbak ipenja mbak nini ipenja mbak loan mana kawo Eh, ng'ama duong' ir josola panda irudho laki gi gi pol mar sitima we mano ining'onget iwinjo Ingo iwinjo get, ingo iwinjo get. kaka iwinjo kaka idlas idlas weteni weche gi richo ayenje gi richo mera Mara, koso ti emomiyo kare jopuonje nodagi list adi adek mother tongue speakers Eh. noise makers Eh. to gi idlers The idle, do not idle around. Eh. Eh, where are idling idling? idling come here Eh, kijana you are idling. Bwana to ne- Mani ng'e ni japuonj osejuki. to gima onego bed ni a ni kuma kijana nitiere Eh. ma otieno ka jwang' wero ni ki vijana musilale tionge in Tiyo- skul Donge to gilal. Inyisogi ni Gilal e musilale skul. to ok giwinji. tidwarie rali Idling mine ni winjeno. mera Eh, Eh, bwana. mera yani ng'ato nyalo bedo idol ma kata- Iwinjo ka ne eh ni lwang'ni opiapia chips ne. eh osethalmo yany lwang'no yany min lwang'ni onding meru samoro lwang'ni to onge min bwana omera bwana gi lwang'ni mane samoro ne baya baya be samoro koro koyudo buombe ing'e ni lwang'ni lwang'ni nigi one week to weri mano e kapo weri gi mano samoro lwang'ni opio mana kuom ng'ato gima mm. ok pek kata be gima yot bwana ma kata owe lwang'ni oyue omera winjo kiyanyo iyanya yany maromni pamge Samoro lwang' Omera. ni, samoro lwang' ni kata ok nen. bwana samoro kata mana lwang'ni no Mang'e ne opiyo kuma nokethore. kusudi Ool. okia kata ngima lwang'ni no gi lwang'ni madak wik achiel Samoro lwa- ah, dong' lwang'ni nyuolo mande to tho jumapil bwana ndalo moko dong' ata tieko gi lwang' ni moro e keja na madhi mana six months. Bana lwang' ni cha nang'eyo. kik iwata. iriambo lwang'ni mane Ariambo mosekadho ang'o? mosekadho two years Nomuki bwana ne ng'ane Kari bwana. wuoyi lwang' ni Ema bade. nitede rech kende. Tinde Lwang' ji ni- chiemo donga. Oh, Lwang' lwang' ni ni a- beach. abich. Mane wabire tich abich, lwang' ni beach. Magi tang'o. Be wachiemo ji Ta- abich. Tapenji. Eh? Ko- Koro eh, ok ni mano paro mar mar marach pacha idlas Bwana, ki idle ni onge gima inyalo penjo ng'ato to yaye Don't kae. idle around. Kare wa penji. Okay, ni penjo. Ang'o mo ang'o momiyo a- apenjie? Son of a bitch en e- koro en nyathi mar abich dala gi- nyathi min gi mar abich. Son of a Ala. bitch moro miwinjo kata mane you son of a bitch. Msungu moro na na rado godo. To ng'isa ni you son of a bitch ma wacho ni ng'ano ng'eya nade. Noyanyi.

30 bob iduogo imiyo jo klas abiriyo 30 bob makoro awinjo mana jomoko mi 3 bob jomoko mi 7 bob jomoko mi 13 bob hey. to in dong' wuoyo notamie jondiko imiya miya influencers ma- mag mag gweng' ito dong' wuoyo notamie dibet ni chung' nimbe in Na. opros- oprosopas

Koro Tuta tuta ma- mane? Koro tuta ma thum dipim gi japuo. Ah, ok nyal, speaker oingo. Speaker oingo. Ah, ah, speaker is the Tuta in mane? charge. Tuta mar nini ma thum. Kwani japuonj be biro e debate mar nyithindo bwana to mano sikul modwanyore nang'ono. To dong jopuonje mane eh, ok ni a ni gi participate Eh? gin gi for he- gin ni gi for C. Ging'iyo Ging'iyo ang'o?

Amepata. Mano, Mano- koro ing'e ni en Eh, mjadala. eh, nikech Mjadala nyako to- inapopogore nyako to- gi debate. nyako to mondo limi nyaka ibed gi daf nikech idhi kanyo idhi kwaye fea iwinjo iwinjo ng'ama dhi limi no mkulima mu- mu- aliye kul- Mkulima. but aliye kulima ok onego But okete lime. mle- mle- mle- mkulima goso aliye kulima Adong koro en ngeli. Gino onego- o en ngeli but nonego okete niya Hapa kumu. anaye kulima

material nodong' motwego Oywaga nyako mo, chama analia. Noliyo. video jose kamilion no hapana ok atras thumno nikech ng'ama owere be kam- ng'ongo ruoko Kamilio neno ngong- ongong- ongongruok. kwani kia bwana magi to kar osomo kanye Wewe bwana unakwenda king'ong'o wang'i kamano. Anna somo somo somo gazette town. An asomo town. Iwe nasomo e area ka. Iwe nasomo gasede mag dholuo Wan- otit mach. wata soma I'm above that. Asomo nyaka tafia tafita lelo. Tafia leo, taifa lelo. an asomo asomo aero girls nidhi puonjwa Jomage. an asomo aero girls nidhi puonjwa environment conformism se Yeah. conservism Mana winjo no Mane miye gi ipidhe sati yien. gi jacket. mayude certificate kare nawe nadhi manyogo Ah. tich Apenji, nokomisa tich gi jacket? Jodong notuona tich kadhi gi certificate mana ayude. Certificate to mano tas, awe no lewni. Mar wer dong nadhi godo e nini. Idhi gi ang'o? Adhi godo e, e nini, e, e, nadwi dhi wene president. President. Nidhi wero ne Mana mar wero. Dong na ja dudu. Bera. Wan e joma ne wero ni dudu wero biro, dudu wero biro. Nango. Aya ye. Kwani dudu ne, dudu chal ga nade? Tok dudu. An pok aneno ka- Wadichia dudu. an awinjo ka mana ka nyithindo nyithindo wacho Emi niya bwogo go. aye aye aye dudu kidudu mutu kenang'o afilisa vine Mano to mutu coast. Mano ki coast. cost mane Bana. ne ng'ani gino free onge kar free of charge Nyaka ichul mano Jo- pemb ng'ato. Son- Inyal- bwana ne- magita jomage ma josala biro mako gi eki Apenji. Ok ichulo sola. Nga. Taya. An To kare ni liel kode nani? omera, Liel omera, kode. omera, bed ng'ama duong'. Sami ma wego mbekni ka ng'ama e side lane around. Gino chieng' Ah. moro ne mi chieng' ne mi chief neg, Nyago. nego tenga nigo kwajo. To pok ogoyi. Ibiro goyi moromo. Masia ma ka gima antie gi giri moro nyulo. Ka in koda gi wach to choma choma tir. Ang'o milaro koda? To ma chomi tir to ok idwa ni ok idwa penja ok idwa penja niya. Ni bwana miya duokna pesa na mena oli bwana. Okay, kare wago kodi mbaka ma important. Ka ng'ato sani endi ooro ni 10k kimaksudi tu wacho Loro niya simu. kaw Aloro icham simuno. kimaksudi tu Be Ok odhi wacho. kech ok odhi yuda ng'at intie mabese moko ng'ato ni bin gi Donge oore namba na- mar 94? mapoyi gi pesa Wil gi Donge oore namba na mar 94? eh Aloro. Mano alo- aseloro. nango Oka, mano donge aseng'e ni en wrong number bwana. Mano afuwo marom nade kaka kech osekaya ni bwana dang' pesa donje simba ni ni to pod Sauri yako mare. Mane boy na moro ne pimo na. Ne bwana ngano ero ga muswa. Boy na moro. We. Ah. Boy na moro ne pimo na ni ya ndalo moko nyulo. Ni kane gin e skul to ndalo moko mama gi noro ne oro ne rent gi gi, gi namba ja M-Pesa. Koro dhi oyudo gicha kane gi gi rave. Dhi omadho te. Kiny ka madhe gocho ne ai nae idling owada.